Nilqakom għal programm ieħor Politico. Illejla ġewwa l-istudjo miegħi nilqa' il Tanja Gawċi, nirringrazzjak tal lqajt l-istedina tagħna. Għidilna xi ħaġa fuqek ħad tkun kandidata mal-partit tabba l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għamel iva. introduzzjoni tiegħek innifsek. Iva jiena Tanja Gawċi, se noħroġ għall-MPs mal-partit tabba. Naħseb li jekk ma nagħmlux dan il-pass li noħorġu bil-qawwa tagħna biex nagħmlu dak li hemm bżonn, speċjalment aħna nafu li l-Ewropa qed titteħdilna ħafna mid-drittijiet tagħna u l-valur tal-ħajja spiċċat. So eh, jiena dak il-pass li se nieħu li ħan iddefendi il-ħajja u dak il-vulnerabbli u hekk Alla jrid dak li jkun jien lesta li nisma' l-uġigħ tan-nies. Għax wara kollox aħna qegħdin hawnhekk biex niġġieldu mhux għall-ġebla imma għall-persuna, għall-bniedem, għan-nies. Għan-nies ta' Malta u Għawdex dejjem, mhux hekk? Hekk hu. U xi kemm ħa jkollkom kandidati fil-partit għal din l-elezzjoni? Ħa noħorġu tnejn.
Żewġ kandidati. All right, issa għandkom pożizzjoni pjuttost ibsa naħseb l-iktar partit f'Malta fil-verità li għandu pożizzjoni daqshekk ċara kontra l-abort. E, għalfej għażiltu din it-triq li speċi tkunu daqshekk kontra l-abort. U Taħsbu li speċi l-abort xorti jisu ħajedħol f'Malta x'donnu eh, partiti ta' parsi ta' fawa taħt it-tapit. Delixxju. Hemm intom xorta bqajtu titkellmu fuqha u li bil-liġijiet li kienu ta' parsi insomma bidlu daqsxejn xorta mill loophole. Eżatt.
Ifimni jekk tħalli l-ftit ibeżżawk. Eh, fid-dinja ma tagħmel xejn. Mhux hekk? Mhux mill-ftit tibda, minn kelma tibda, u mbagħad tibda tixxerred. Aħna żinna ehm, speċjalment tifhimni fejn tidħol il-ħajja l-abortu. Eh, hemm persuna li m'għandix sej ta' xejn. Jiena nemmen li biex issir din il-persuna, biex issir din it-tarbija, jinvolvu tlieta min-nies. Il-mara, ir-raġel li għamilha u t-tarbija. Meta inti qed tara li l-mara trid id-dritt tagħha u bħalma smajna wkoll issa dal-aħħar lill-eks Prim Ministru ta' Malta jgħidilna nagħmlu minn kollox biex niġġieldu biex il-mara jkollha dritt fuq ġisimha. jekk aħna nibqgħu inħallu lin-nies għomja u ma nagħlmuhomx li din hija persuna oħra. Persuna ma titkellimx għada, imma dan kollox hemm il-bidu tiegħu. Ir-raġel fejn hu m'għandux dritt ukoll jagħżel. Jiena min-naħa tiegħi laqas biss għandha tiġi diskussa din il-ħaġa, għax inti qed tiddiskuti fuq xi ħadd fuq ħajja ta' ħaddieħor mhux fuq il-ħajja tiegħek. U ħajja li m'għandix sej. Eżatt. Ovvjament.
Alla laqqas iridek biss tieħu passi fuq ħajtek. Għax aqqas il-ħajja tiegħek mija l-ħajja tiegħek per se hija mislufa lilek. Aħseb wara l-ħajja ta' tarbija innoċenti. Xek, illum naraw anka raġel eh, miċħut minn kollox. Fejn jiġi meta jiġu jisseparaw u hekk id-drittijiet ta' tfal għandha dritt il-mara l-ewwel, imma jużawhom bħala għodda. U rajt, forsi mhix ħaġa li għandha imma l-istess ħaġa hu. Ir-raġel għandu sej daqs il-mara. Għodrient kważi kważi jekk qed nifhmek sew. Għalkemm inti mara, eh, temmen li fl-aħħar mill-aħħar, ovvjament il-baby jrid isir ma' raġel. biex ikun hawn tarbija. Għandu jkollha sejju kollha għax eh, normalment llum serna nitkellmu ħafna daw il-feministi kollox tip nisa jridu kif qed inti. Tfal bil-fors ikunu tagħhom u jisur raġel eliminat minn kollox. Inti xorta taqbel li r-raġel għandu jkollu sej ukoll f'dan l-affarijiet. Għandu jkollu sej għax di biex saret bil-fors li t-raġel issa kellek x'taqsam magħha. Għamilx l-IVF, għamil xi ħaġa oħra, xorta rid tiżerrija ta' raġel biex sar xi ħaġa Fimt li l-lum jew għada ħajkun persuna bħalek. Biex hekk? So eh, jiena nemmen, fimni jiena eh, bħala mara ma nistax ma niddefendix il-ħajja ta' ħaddieħor, l-ewwel il-ħajja sabiħa. U t-tieni jiena ma narax li xi ħadd ħajt qed jitħassar bħala l-gvernijiet qegħdin jitħassru la lit-tarbija u laqas il-mara. Qegħdin jaraw biss il-but tagħhom biex jinfetħu xi kliniċi biex il-progress jibqa' għaddej. Dika mhux il-fema tiegħi, dik kif naraw kif inhi, għax ħadd mhu ħajjet ħassal lil ħadd. Le, mhux hekk. Għax xejn, il-but l-importanti. Serna li l-bniedem Maddu valur ta' xejn. Ta' xejn.
Fl-aħħar rally li kiena għamel Joseph Muscat ftit ilu. E, u għala xaraw ton volder minn irrid jifhem faċ li kienet jifhem għal dak kienet jirreferi għall abort. Eh. Għat inti tgħid li l-mara għandha dritt tiddeċidi fuq insomma s-saħħa tagħha hekk ovvjament għall abort għax di fl-aħħar mill-aħħar Kif jaf kulħadd, inti bħala individwu u jiena s-saħħa tiegħek inti tieħu ħsiebha. Mhux hekk? Mant it-tabib ħadd ma jċaħdek ġo Malta milli tmur għand it-tabib. Però li nnotajt jiena wkoll li donnu il-PN e, baqa attakkalu d-diskors kollu daw ma jridux joħroġ għax korrottu għas nafx ma qalux insomma l-affarijiet kollha, però ninnota li fuq tal-abort ma jattakkawh qatt. Laqqas kważi kważi l-Knisja, mhux kważi, il-Knisja laqqas tkellmet. Xejn, muta.
Voltrien niftakar l-elezzjoni l-oħra, għax kien tkellem Norman Lowell favur l-abort fi ftit ċirkostanzi, ħareġ anke l-Isqof jitkellem. Issa però, għax għandna l-eks Prim Ministru ta' Malta jgħid li huwa favur l-abort, il-PN baqa' sieket, l-Isqof baqa' sieket. Allura daw kollha kważi tista' tgħid li tgħid li hu kollha jagħmluh f'daqqa waħda. Eh, Melki maħna l-unika partit li niddefendu il-ħajja, niddefendu u naħdmu bisħieħ u sa kawzi għanna kontra l-abbord biex ma jitħolx bl-ebda mod f'Malta. Bħalma għetlek tinteressahom biss hija li il-progress jibqa' dej. Fimt l-ekonomija tibqa' tikber. F'kull ħaġa, jiena ma naħsibx li huwa sewwa li f'dal-pajjiż m'għandniex oppożizzjoni, m'għandna xejn, ma jikkritika xejn. Fejn jidħlu dawn l-affarijiet, speċjalment jiena ma nafx. Eh, eh, eh, il-ħajja kollox. U da suppost parti, da suppost konservattiv. Mhux
Tajab li ngħidu dik ukoll. Eżatt, xek.
Eh, fimni barra l-Partit Nazzjonalista li m'għandix oppożizzjoni, eh, jiena nara li anka partit iżżar bħala IDPD. E Jekk forsi kien hemm xi ħajt imwaqqa jew eh, ħajaddu xi triq jew ħajibnu hemmhekk noħorġu all out minħabba l-bini imma mbagħad fejn tidħol il-ħajja ta' tarbija. m'għandhomx jgħidu possibbli ħadd ma joħroġ jiddefendi dik it-tarbija.
All right. Mela ħa morru wkoll għax xi ħaġa wkoll li titratta fl-Unjoni Ewropea għax qed ikun hemm naħseb jiena teddida serja wkoll fuqha. U għal imbierek freedom of speech da u donnu li kulħadd jemnu li jridu jitkellmu daw jgħidulek għax taċċajt ma dak ma jistax jitkellem u da. Però mbagħad tennota li eżempju ngħidu fuqkom bħala partit. Rari tkunu mistednin fuq ix-xandir nazzjonali, anka ħajkun hemm debate ġewwa l-università għalmenu l-ewwel koll li hemm m'intomx mistiedna la intom u laqqas l-ewwel voldi da hemm il-partiti kif qed inti l-ADPD, hemm Arnold Cassola bħal indipendenti, il-Volt, il-PN u l-Labour. Well and good, jiena nemmen li kulħadd għandu dritt jitkellem, inkluż huma. Hemm intom donnu u l-partit ta' Lowell li da, fl-aħħar mill-aħħar da kien it-tielet partit l-elezzjoni l-oħra tal-Ewropa, daw mhumiex mistednin. U daw jgħidu li jridu l-unità fl-ideat u fl-Ewropa, ma tarax naqra Ipokrezija fil-verità. Eżatt, eżatt. Aw, hemm unità u hemm unità. Hemm unità li inti għandek skop ħażin u hemm unità li għandek skop tajjeb. Fimt? Imma dawn ma stax tħallathom ma' xoxin. Jekk aħna ma ġejniex mistednin, eh, x'tifhem biha li aħna ma nista' l-istess fehma tagħhom. Għalhekk, lilna jippruvaw jagħlqulna ħalqna, fhimtu ma nidhrux. Imma grazzi għalikom li illum stidintuna biex ngħidu żewġ kelmiet flimkien. Le, ekku, fil-fat jina u Mario ma naqblux. ħafna affarijiet ma naqblux jina u, ma almenu dik hija xi ħaġa. Eżatt, eżatt. Unt għajna fuq dik il-ħaġa eh, li Kulħadd għandu dritt jitkellem fl Kulħadd, il-votant irid l-għażla. Volti minn jgħajjar lilkom l-ispeċi intom ma tħallu l-ħadd jitkellem u mbagħad huma jagħmlu bil-kontra. Mhux hekk. Għax hekk ġiet l-affari.
Mhux hekk palma kienet fl-elezzjoni li għaddiet. Kien hemm in-nazzjonalisti u kien hemm anke laburisti li tefgħu fuq il-paġna tagħna abortion in Malta not in my name, kulħadd kontra le aħna kontra l-abort, aħna kontra l-abort. Mbagħad Malli daħlu l-partit tagħhom jew hekk. Jibdew ixafxfu. Daqsek.
Għax ħaġa differenti. Issa, jekk hemm tkunu eletti fil-Parlament Ewropew, ovvjament fil-Parlament Ewropew għan numru ta' gruppi, ta' partiti, da' jimbidel minn sena l-oħra, intom, kieku ma' ma' partit eh, tintefgħu bħala grupp. Aħna diġa qegħdin eh, membri magħhom mal-European Christian Political Movement eh, huwa partit Kristjan u diġa għandna nies li qegħdin fil-Parlament Ewropew. Alright, issa intom bħala ovvjament għax Kristjani, taħsbu li bħala n-nies Kristjan illum ġoliju u sa ċertu punt anka ġew Malta. qed ikunu mċaħħda kemm milli jitkellmu, diskriminati għax fl-aħħar mill-aħħar jekk inti temmen f'ċertu valuri, jekk dawn il-valuri tgħinhom fil-pubbliku, jgħidlek isma' ħija ma tistax taħdem dal-ġob mal-gvern ta' għax bil-fors tittaqbel li jekk. Da ma taħsibx li kontra fl-aħħar mill-aħħar il-libertà wkoll. Dik hi l-Ewropa, jiena qatt ma qbilt magħha, ma kontx ivvutajt kontra, aw biex Kont nidħlu ivvutajt kont kontra. kont ivvutajt kontra all out, fimt qatt ma qbilt. L-ewwel nett jiena nemmen fil-libertà. Jekk inti liberu u ħieles, m'għandekx tissieħeb ma' xi ħaġa oħra. Għax ma jkunx ħadd tkun l-għażla tiegħek biss, ħa tiddependi minn ħadd Minn ieħor. ħadd ieħor. U llum naraw li la nistgħu nagħżlu aħna, la nistgħu naraw x'irridu nemmnu, u ma nemnux, fimt, ġviri, u jew x'nitkellmu, l-freedom of speech, itteħdilna kollox. Għanna kontroll sħiħ minnaħa tal-Ewropa, ġviri jina ma naqbilx magħha, assolutament, immissa nemmen li eh, il-ġlieda hemmhekk qiegħda. U jekk inti ma tidħolx fiċ-ċirku biex tiġġieled il-box, il-boxer inut li tiġġieled barra, iċ-ċirku, għax xorta waħda ma toċ. Nut li noqgħod niġġieled minn barra u ma nagħmilx sem minn. Mhux voli tagħmel li tibda minn ġewwa. Eh, mhux hekk dik jiena jien hekk nemmen. Ħajatu għazek żgur.
Eżatt, tista' billi noqgħod impalla fuq il-Facebook u ma nagħmel xejn. Jiena nemmen li aħna ġejna fid-dinja biex naqdu Min jaħdem jaqdi. Tagħmel x'tagħmel, politiku, pulizija jaqdu, aħna hekk qegħdin, aħna hekk ħanamlu, naqdu il-bżonnijiet tal-poplu, Malti u Għawdxi, ġifieri x'tista' tagħmel għal pajjiżek. Il-bini mhux se jiddefendik, inti persuna fimt li għandek il-ħila twassal il-messaġġ u tibqa' fimt bħala liġi jekk inti l-liġi taf li hija kontra l-Kostituzzjoni Maltija, allura bid-dritt li tiġġilidaw. Għas il-Kostituzzjoni madna nagħtu fil-ferita ċa każ Volderi. Eħe, issa, li li ju għax semmejna tal-Kristjani, però li ju saret kif qed inti ten daħal letteralment f'kollox kważi kważi, x'nieklu, x'karozzi nużaw erba' tiegħu oħra. Eh, eżatt. Eh, ent taqbel ma dak jew taqbel li kull pajjiż għandu tibqalu dik il-libertà li kellna xi darba li l-pajjiż jiddeċiedi x'inhu l-aħjar tiegħu li taħdem ovvjament imbagħad f'affarijiet komuni mal-Ewropa naħseb il-benefiċċju ta' kulħadd imma li joqogħdu jindaħlulek letteralment fuq l-affarijiet żgħar. Taqbel int li jsir hekk jew li nkunu liberi fl-aħħar mill-aħħar? bħal metlek l-ewwel eh, il-libertà hija sabiħa. Jiena niftakar li qabel li ju għalla jista' kollox, fimt ġifri meta kellna bżonn, ir-rota dejjem daret. Ġifri ma kenniex bżonn li nissieħbu ma xi ħaġa oħra minn hawn minn hemm. Dejjem bqajna dejjem bil-barka tal-la. Le, mġaġ, tasma nis jitkalmu taħseb li anka biex s-sir triq. Eh, anka biex tuħu nif. Jaħbu fliju, eh, jow.
Ej, anka biex tuħu nif.
Qabel ma kien għaw xej.
Mela, eh, punt ieħor hemm li ju ovvjament bħala Ewropa kibret ma tatħanna ħna kibru numru ta' pajjiżi magħha. Però naħseb tinħas li hemm falliment kbar fuq diversi issues. Enti kif tara li ju li qiegħda tfalli minn li taqdil in-nies għax kif qed inti suppost li huwa dem biex ittejjeb il-ħajja tagħna taċ-ċittadini Ewropew imma donnu mhix tagħmel essa ċekk għax nistgħu narawh mill-loli tal-ħajja li kien hawn u kontrollaw komplew anzi iktar dola l-ħajja. Kif taraħek bħala ju? Jina bħal matlek mandiġ la favorija qed ngħidlek la kelli u la qasej kolli. Imma tgħidli ħeq għalija qed tiġġieled, imma bħal matlek fil-bidu. Fimti nut li tiġġieled bil-klim qed inti tista' tagħmel pass aħjar. E, li ju, fimni, jekk kieni hemm gwerra bħalma qegħdin naraw, gwerra tal-Ukrajna trid iddaħħalna fiha. Jiġri x'jiġri, aħna ħa nbatu, bħalma għedt inti. L-għoli tal-ħajja dejjem skuża għax hemm il-gwerra tal-Ukrajna, hemm il-gwerra tal-Ukrajna. Meta ma tmur pass hawnhekk sqallija jekk ħa taffettwa l-Ewropa taffettwa lil kulħadd. Tixxihom sa mediċini, fimt? U ġol-Ewropa stess, il-mediċini hawnhekk Id-doppju, kollox id-doppju. Ek ma najdlek li darbit iżjed. Fjara, fjara.
Jew ek ma najdlek li darbit iżjed. Esperjenza jien ukoll. Għax meta kont barra xrajt medicina, xrajt antibiotics, fim timma l-prezzijiet. Meta taraħom u tevalwaw ma l-prezzijiet Maltin huma estremi, estremi. Fimt illum ma fimni jiena bħalma jaf kulħadd inħobb il-klieb, inħobb l-annimali. L-istess ħaġa ma tista' tmur imkien, jisek kelb titħallih imut illum. Għax ma jkollokx il-flus. Għax ma jkollokx, fimt, biex qed ngħid. Biex għax maħniex sinjuri imma dawk li jixtiequ jkollhom u jrabbu fimt Pet, għaliex għandek inti tisraqhom? Mm. La aqqas aqqas titħajjer. Qed jiġu mċaħdim minnu kważi. Eżatt, għalhekk qed ngħidu li l-Unjoni Ewropea trid tikkontrolla kollox, kiex jista' jkun laqqas għandek dritt tiżżomm kelb id-dar illum. Aħna forsi maħniex nisimgħu ma nafu x'inhu ġej. Għax il-kelma ma qasba jgħidu il-qawl Malti ma ċaqċax għal xejn. U rridu nintoġbu ma' pajjiżi oħra. Intu eh, biex ninaqdu bħaġa waħda f'dak li jgħidu li jgħid ħaddieħor, allura qegħdin imbagħtu aħna. Inti semmejt punt tajjeb tal-gwerra tal-Ukrajna li donnu bla blaħat aħna ma votajniex fl-ebda referendum għal menu jom ma votajx. Kważi kważi li huwa tkaxkar il kulħadd magħha li rridu nidħlu f'dil imbirka gwerra kontra Russja. Issa inti bħala Tanja u anke bħala partit li tirrepreżenta temmen li li hu għandha tkun strument ta' paċi biex ikun hawn il-paċi ġol Ewropa l-ewwel ħaġa u ġo dinja. Għax da donnu intilef l-Ewropa fuq dawk il-kriterji kienet waqfet mhux biex joqgħod jindaħlilna x'nieklu u l karozza nużaw. Eżatt, eżatt.
Però donnu issa f'daqqa waħda jisu kważi kważi li tgħid kontra l-paċi saret xi ħaġa ħażina. Inti taqbel mal-paċi u speċi li naħdmu għal-paċi fid-dinja fl-aħħar mill-aħħar, jew li nibqgħu nitfgħu il-petrol fuq il-ħatab biex iktar Teżgur li naqbel. l-gwerra.
Naqbel mal-paċi 100%. Għax jekk ma jkollokx il-paċi, anzi, illum tista' tfittex fejn tfittex aqas baqa' paċi bħal ma qed inti, it-teħdinna kollox. Itteħdilna dak kollu li huwa tagħna. Il-kontroll sieħ, issa jiena wkoll nara li meta tkellimna l-ewwel fuq l-abbord fejn tidħol il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Għaliex ħadd ma jitkellem. Illum jew għada wkoll rridu daħluna bisħubija fin-NATO. Għaliex? Għax wieħed iċedi biċċa u li ħorġa di biċċa. Bekk ħadd mu jitkellem fuq l-abort u ħadd mu jitkellem fuq din il-ħaġa li hemmhekk qiegħda. Ovvjament meta ma tgħid xejn mbagħad jibda tgħid kollox. Allura, eżatt, m'hemm ħadd min iżomm. Li jsom la jgħidu jaqdu l-alla u laqas ix-xitan. Eżatt. Donnu hekk qiegħda.
Basta jinqdew huma, basta Imma le naqbel li Malta għandha żomm dejjem il-paċi u la tissajdja ma' ħaġa u l-qasma oħra. Fejn hemm gwerra inti tkun fimt neutrali bħalma dejjem anka l-Kostituzzjoni ta' Malta li hija suprema fuq kull liġi. Ek tajlek li aħna neutrali. Aħna ma nżommu ma lebda naħa. U di donna wkoll però qed tinkiser. b'xi mod jew ieħor, il-gvern għalkemm jipprova b'xi mod jew ieħor kultant idawwara, imma fil-verità ħass tenda eh, li huwa kontra r-Russja.
Eh, naraw anka l-belt anka l-bandiera Ukraina twaħlet flok il-bandiera Maltija. U meta ġi Zelenski, u għaliex ma ġabniex ir-Russu jitkellem. Ġek, aktar tal-paċi kif kienu għamlu. Il-paċi, eżatt.
Eh, fla għajmin zminilu, u kienu ġa tkellmu l-mexxej tal-Amerika u tal-ex Unjoni Sovjetika biex zir paċi, il-paċi jitkellmu għet nej. Eżatt, u zombi lanċ dejjem, mux vera. Zombi lanċ. Eh, ġivri, jekk instident wieħed għandek tistident l-ħar jew inkella tibqa neutrali u ma tistident l-ħar.
Issa, jem, mela, inti semmejt n-NATO. Għal kem, mux b'mod uffiċjali li aħna din fin-NATO, pero il-perċezzjoni edha li aħna din fin-NATO. Għax, ovvjament, għet naqblu ma' kull ħaġa li għet tamel il-NATO, u li għet tamel li ju, allura, eh, ovvjament, U kol qed tikser jisek in-newtralità tiegħek. Hawn wisq alienazzjoni.
Eh, hawn alienazzjoni ta' kollox u li xjus il-kbar mhux jiddiskutuhom il-partiti, jqogħdu jġildu fuq iċ-ċuċati, fuq triq u insomma xħallew kejbel u reġgħu eh, għalawha. U l-affarijiet il-kbar mhux jiddiskutuhom. Intom bħala partit taqblu imma li Malta tissieħeb fin-NATO jew le? Għattu. Ah,
Diġa għetlek li l-liġi ta' Malta. Hija ċara. Hija ċara biex aħna nibqaw liberi minn kollox u nibqaw neutrali. Neutralità. Ma tistax eh, tista' jdema ħaġa u tidħol foħra. Ġifieri il-Kostituzzjoni ta' Malta għandha tkun ċara għal kulħadd. Eh, issa, u kol smajna, hemm kemm l-Roberta Mezzola insomma u kemm ħafna mill-Parlament Ewropew li li ju għandu jkoll l-armata tagħha. inkluż Malta x'aħna parti mill-EU foldri. Aħna jista' jkollna batu 100 u l-Italja tibgħat 10,000 ħabba daqs ovvjament u n-nies li hawn. Però jekk li hu tagħmel armata aħna b'mod awtomatiku jekk ħajtħlu fi gwerra daw, aħna ħankunu ġo gwerra mingħajr forsi ma nkunu rridu. Enti qed nassumi allura li intom ukoll ma taqblux li hu għandha jkollha l-armata tagħha. Ma naqblux.
Dik hi l-Ewropa li jekk eh, bil-Malti żbaljat, se tbagħat il-konsegwenzi il-pajjiżi kollha li huma mseħbin magħha. Ġifieri ma naqblux.
Għalajt, issa, l-aħħar messaġġ tiegħek li tixtieq tgħaddi biex il-votanti ovvjament jivvotawlek, enti kandidata mara, li hija xi ħaġa sabiħa wkoll li u naħseb nimmaġina li ħriġt minn jaddek mhux qadu jħorġuk bil-kwot inti bħala partit. Eh, minn jaddi. X'tixtieq tgħaddi bħala messaġġ lin-nies biex jivvotaw lilek u l-partit tagħkom u fejn tistgħu tagħmlu bidla l-aħjar. Eżatt.
Aħna ħankunu hemmhekk bħalma għedna eh, biex naqdu lil poplu Malti Wawċi għandna l-manifest tal-partit ukoll il-votant għandu jaqra u jinteressa ruħu eżatt aħna x'edin nofru bħala manifest biex il-votant ikun jista' jivvotanna fuq dak li aħna għandna miktub fuq l-abjadu l-iswed. Ta' jena ringrazzjak ħafna tal-li kont maħna. Nirringrazzjak ukoll. U nawguralek ukoll għall-elezzjoni ovvjament li ġejja. Nirringrazzjakom tal-li kontu maħna il-lejla u nħedġiġkom taraw il-program li jmiss ukoll.